کھایا ہوسی اساں اپنے نال آلے ہمسائے سٹی شہر دے وچ انہاں پکھا گھنن گئے ہویا سے۔ سولر پکھا کہ جیویں کہ اے پکھا چلدا پئے اے تاں بجلی دا چلدا پئے۔ سولر آلا پکھا میں اندر لایا کمرے دے وچ بڑی عجیب طرح دی بیڈ نیوز میں تاں آپ ہی ڈیکھ کے ڈر گیاں شکر اللہ دی مہربانی تھئی اے کہ بچ بچا تھئی گئے چلو اللہ خیر کریسی تساں جلدی جلدی ساڈا چینل سبسکرائب مارو تاکہ سٹوری سٹوری نہ سٹوری سنویں نا کیا مسئلہ تھے۔ میں اندر ونج کے ولاگ وی سٹارٹ کیتے میں کہیا اپنے پیارے جے ویورا کوں ڈکھینا پچھلے ولاگ وچ اساں پکھا گھن آیا سے تے ایں ولاگ وچ ڈکھیسوں خوبصورت جیہا پکھا سولر تے اساں فٹ کیتے تے سولر تے چلدا پئے میں جوں ہی ولاگ وی سٹارٹ کیتے میری توجہ پکھے تے نہیں پئی کہ ولاگ میں پکھا سٹارٹ ولاگ سٹارٹ کر کے پکھے تے کیمرہ کر کے کھڑا پکھا اتوں نکلا کھڑے۔ تے تار دے اڑا کھڑے تار تے تساں ونج کے ولاگ دے شروع دے وچ میں کلپ لیسا شروع دے وچ سٹارٹ جتھے میں ولاگ سٹارٹ کیتے ہیں توبہ نوز باللہ استغفار اللہ میری خواہش ہے میں سولر دا پکا چلا کے اندر ونج کے ولاگ بنے سا خوبصورت جے سولر پکے تلے تے او میں ولاگ سٹارٹ کیتے میں دھیان نہیں کیتا ولاگ دے وچ بھی بے پکا تلے لٹکا کھڑے سولر دی تار دے اڑا کھڑے

کیونکہ گرمی دی شدت اچ تاں کمی نی آئی تے اساں سولر پکھا لایا تے سولر پکھا عذاب اے ڈیندا پیا اے لیکن چلو اللہ پاک دی مہربانی تھی گی اے چلدیں تاں کوئی خوبصورت جئے پیارے پیارے نظارے ڈیکھیسوں یوٹیوب چینل تے سلیم کھوکھیالے دے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے جلدی جلدی ساڈا فیس بک پیج وی فالو کر گھنسوں فیس بک پیج اے سلیم کھوکھیالہ خوبصورت جئے ویلاگ تے خوبصورت جئے نظارے اتھاں وی تہاڈا بھرا تہاکوں ڈیکھیسی رہندا کوئی پیارے پیارے پیارے پیارے خوبصورت جئے کمنٹ کر چھوڑے کرو تہاڈی لائک سبسکرائب دی تاں خاص ضرورت اے کیونکہ تہاڈا بھرا سپیشل پرسن اے۔ کیونکہ آس امید تہاڈے تے سجناں بیلیاں تے ہوندی ہے تے باقی اللہ پاک نے جو وی کرنا ہے اللہ پاک نے کرنا ہے باقی تساں ساکوں سبسکرائب کر چھوڑیسو پیارا جیہاں خوبصورت جیہاں تے تہاکوں اساں پیارے پیارے ولاگ سرائیکی کلچر دے نظارے ڈکھیندے رہسوں پاک ویلیج دے نظارے پیارے پیارے کیونکہ نظارے ساڈے کول سرائیکی ہوندے تے سرائیکی آواز ہے تے سرائیکی زبان ہے اور انشاءاللہ سرائیکی کوں پرموٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریندے رہسوں اللہ پاک دے حکم نال۔ تے تہاڈا کم ایہے کہ ساکوں سبسکرائب کریسو سبسکرائب کرݨ توں بعد ساڈی ویڈیو سکپ نہ کریسو ویڈیو سکپ کرݨ توں بعد ساڈا فیس بک پیج فالو کر چھوڑیسو تاں دل توں شکر گزار ہیسو مہربانی ہوسی تہاڈی تے چل کے تہاکوں ڈکھینے آں پیارا جیہا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے سرائیکی کلچر خوبصورت تے پیارے پیارے نظارے گرمی دی شدت تاں اونویں کھڑی ایتھے اوندے وچ کمی نی ہئی تے باقی خوبصورت جیہا ولاگ اگاں چل کے ڈکھینے آں تہاکوں زیادہ سر وی نی کھاندے تساں کھیسو سلیم بھرا ولاگ دا اتھائیں پورا کریندے پئے وے اگاں وی چلو نا۔

سنگت باہر دا کچھ نظارہ اس طریقے دا ایتے عجیب ہی تھیون کو ملدا پے دیکھن کو ملدا پے کھوکھے تے باہر آ گئے اسے گرمی دے وچ اج ماشاءاللہ جمعہ مبارک تھی گئے صاحب یار دوست احباباں کو جمعہ مبارک ہے تے اللہ پر خیر موسم دا ایویں کہ جویں دا ہے پے سامنے ہی ہے گھر پکے والا ایک بیڈ نیوز تھی گئی ہے جتھاں باہر ہیں دوست سلنسر لوا کے موٹر سائیکل کو ہے ودائی تے لیکن کو ولاگ وچ نہیں سکے نہ کوئی گال نہیں ہوں ولاگ نہیں آونا پرائیویسی ہے یودی تے لیکن اودی سلنسر دی آواز سنی وے اے وی ایک اپنا اپنا کارنامہ انجام ہے جینا اللہ پاک ساکو ڈیسی نا لینڈ کلوزر جا فارچونر اساں او کوئی ایویں دا سلنسر لوے سو ایویں دا سلنسر اتھا مزہ کریں دے بڑیاں گڈیاں دے موٹر سائیکلاں دے چھوٹے چھوٹے موٹر سائیکلاں دے مزہ نہیں آندا بھرم بھرم مالا چلو کوئی گال نہیں باقی ویدر گرم گرم ہے جمعہ مبارک تھی گئے سارے کو جمعہ دا ڈے ہیں اج تے راسو نال نال تے ویڈیو تک لکھے سو پیارے جی بدلاں دا کوئی نظارہ کیا نہیں تے بارش دا موسم ہے تاں اساں ڈیکھو آندی ہے کہ نی آندی۔ چلو کوئی گالھ نی کیبن تے آ گئے روزی روٹی کرینے ہیں تے تہاکوں اس پیارا جیہا ولاگ ڈکھیسوں راندے سرائیکی کلچر دا خبصورت جیہا گرمی دی وجہ توں نا آمد و رفت بالکل کم ہے کوئی شیڈول کینی عوام دا باہر دا کوئی مسئلہ مسائل تے باہر امن سکون اچ ہے سب عوام

یار یہ ساڑھے گاؤں دے جڑی لاری چلدی ہے نا لاری بس یہ ہے او بس تے باقی ساڑھا دوست وچ بیٹھے تھے گڑی دے گڑی موڑن آئے وے گڑی موڑ کے دے ویندا پہ

باقی راسو نال نال ویڈیو دے وچ کوئی سکپ غلطی کٹائی معذرت تھی گئی تو معذرت تے باقی لو یو ہو گیا تا دل تو شکر گزار ہیں تہاڈا تے باقی ساڈے چینل کو فالو کر چھوڑو سبسکرائب کر چھوڑو شیئر کر چھوڑو ملسو نیکسٹ ولاگ پیارا جیا اللہ حافظ